E rima ngā waka taua o Tainui e whakatere ana i runga i te awa o Waikato i tēnei wā. Ko Tūmanako, ko Te Rangatahi, ko Tāhere Tikitiki Tuarua, ko Tātahiora, ko Waikura, he whakapapa motuhake tō ngēnei waka taua, ā, e whakamahia ana ki te tautoko i ngā wawata o te Kīngitanga. i whakatūria ai i te tau 1858 ki te puru i te toto, ki te whakakotahi i te iwi, ki te aukati hoki i te hokonga atu o te whenua. Ko tā tēnei whakaraupapatanga he tūhura i ngā kōrero haumako mō Te Waka Taua me tāna mahi e whakakotahi nei i te iwi. e whakauka nei i tō tātou tuakiri ahurea. I tīmata ai a Te Winika te hanga i te tau 1838. Tapaina mō Te Winika he putiputi mā e āhua rite ana ki te māikaika i te tupu ki te torohanga o tētehi tōtara nui i turakina ki te takiwā o te puaha o Waikato hei tārai i te kaunaroa. Nā Ngāti Tīpā me Ngāti Māhanga te waka i hanga, ā, i hōia nuitia ai e rātou ko Ngāti Āmaru ki runga i te awa o Waikato. He tohu a Te Winika mō te mana o te ariki ihorei o Waikato mō Te Wherowhero, i whakawāhia ai hei kīngi Māori tuatahi i ngā tau o muri mai. I roto i ngā pakanga whenua i Waikato, He nui ngā waka i wāwāhingia, i tahuna rānei e Manu Rau, arā, e Meiha Gustavus von Tempsky me tōna ope tauā, ngā Forest Rangers. Hei aukati i te haere i ngā iwi o Waikato, ā, kāore a Te Winika i kapea. E whakapono ana ngētehi o Ngāti Tīpā, o Te Puaha o Waikato, Nā Manurau te ihu me te kei o Te Winika i whakapakaru, i mōhiotia a ia e tērā iwi ko te Pākehā wāwāhi waka. Ki ngētehi i takakinongia hoki ngā whakairo, ki ngētehi i tangohia, i hunaia i mua i te taenga mai o Manurau mā. Kāore ngā whakairo i kitea, ā, i te takoto pīrau haere noa te kaunaroa o te waka ki te puaha o Waikato mō te 73 tau, atu ki te wā i whakaarangia mai anō ai e Te Puia. Nō te kāhui ariki a Te Puia Hērangi, nāna te whakaūnga anō o te Kīngitanga i kōkiri ki roto o Tainui, ā, i puta anō ai tōna rongo ki te motu. He wawata tō te puia kia whitu ngā waka taua ka hangaia hei whakakanohi i ngā waka o nehe, o ngā iwi o Aotearoa me Te Wai Pounamu. I rewa ai ngā mahi a te puia ki te hanga i tōna kahupapa waka taua i te tau 1900 e 36. I te whakaaratanga mai o te kauna roa o te waka taua tawhito o Te Winika. Kua roa e takoto tārehu ana i te taha o te awa o Waikato. E maumahara ana a Ngāti Tīpā i Tuakau i a Te Winika e takoto ana ki te tahatika, i ngētehi wā ko tētehi pito e puta ana e hura ana, i ngētehi wā e taupokengia ana ki te onepū, he wā anō. Ka whakakīā ki te wai kia noho ai hei hōpua whakakaukau mā ngā tamariki. He mahana ake te wai i ngō te awa. I te tau 1900 e 36, e tata ana ki te 100 tau mai te wā i topea te rākau i tāraingia ai te kauna roa o Te Winika. Ka pā te kōrero mō te waka e takoto noa ana ki te onepū ki ngā taringa o Te Puea, ā, he moemoeā ka puta. Ka rongo a Rānui Mau Pakanga, he tino koroheke, he tohunga tārai waka hoki o te wā i a Kīngi Tāwhiao. I a Te Puea e kōrero ana mō tāna kaupapa me tāna tono kia āwhinatia ai ia, ka mea, Māku tētahi waka e tārai mō tō tūpuna, mō Tāwhiao. Ka hikina te kaunaroa, ka mauria ki Tūrangawaewae, ki reira tangihia ai pērā i te tūpāpaku tangata. He rākau anō i topea i Ōruanui, i te takiwā ki Taupō me Waingaro nei, kia hangaia ai he haumi, he ihu hou, he kaihou hei tāpiritanga atu. E 7.3 mita me te 5.4 mita te roa. Nā Rānui Mau Pakanga ngā mahi whakahouhou me ngā whakairo mō Te Winika i whakahaere. Nā ngētehi o ngāna tauira mai ngā tau o mua i āwhina, nā Rōpata Wirihana rāua ko Rāwiri Tamainu. Ka riro mā te ranga kaiwhakairo, mā Wiremu Te Ranga Piripoutapu rātou ko Waka Kereama, ko Īnia Te Wīata mā, ngā tauira whakairo waka tauā tūturu o Waikato e rangahau, e hoahoa, e whakawhanikoniko ki te tauihu, te taurapa me ngā rauawa o Te Winika. I te tau 1000 e 900 e 38 ka oti a Te Winika, te mātāmua o te kahupapa waka taua o Te Puea.